Көрөөччүлэр, истээччилэр үлэ быыһыгар ааспыт эфир кэннэ кэккэ ыйытыыларга ситири эппиэттэһиэххэ диэммин бу күннэргэ ааспытын кэннэ Ити олоро токуйдаан баран иккиэрэй эфиригэр ыйытыы киирбитэ. Ким билэр билэр, көрбүт көрдө. Көрөл диэн Миэхэ хаҥалас Курусаабысатын кытта эфир кэннэ кэмигэр Ханнык итэҕэли талабыт? Ханнык итэҕэли ордуругут, хайдах гынабытый диэн ыйытыы киирбиттээҕэ. Аны дьэ хайа гынарынан мин баара атаабыккыт эрээри билигин кэҥэтиэхпин баҕарабын. Уулали-уулали Эбээбит холугур ыллахха ити эҕэ-эл диэҥҥэ киһи тарбыта бэйэтэ бас билэр итикээ тугу аһыырын эмиэ тарбытын кинини эрийэрин охсубатын талбытын эн олоҕун Эн олоххунан бэйэн эрэ олороҕун. Эн олоххор орооһор ээ быраап эй кыах баар гынан быраап суох. Орооһор эбит буоллахтарына сиэри ол быһыы буолар. Биллэрин курдук аны туран доҕоччук арахсыы Арахсыы буолуо да, суол араас. Хас даҕаны э, көрүҥнээх уҥуоҕар хаҥас бар, иннигинэн бар, кэннигинэн бар. Үөһэ таҕыс аллараа түс син биир. Сүнньэ биир. Сиэрдээх буол диэн. Хайа да этэҕэр буоллун барыта бэрээдэккэ, мычылыта диэххэ. Онно сиэргэ Онтон аҕа даҕалэ көҥүл диэн сүнньэ. Көҥүл булуу диэн көҥүл сыһыан уонна бэйэн бэйэҕин иһит, өскөтүн киһи бэйэтин истэр буоллаҕына Ол эбэтэр искэр баар ийэ куккун кытта ийэ кутун диэн буолла даҕаны үбүгэн төрүттэрин, ол эбэтэр чараас эйгэ, ол эбэтэр дьэ иһигэр. Киирэн тураҕын, киирэ тураҕын, дьэ тупса тураҕын, тупса тураҕын, хайда тураҕын, хайда тураҕын. Онтон тулалыыр, дьэ дьиэр ааһына курутуой дьиэлэр баттар Эмээлэр үүтүн көрдөрөһөтөр исламнар онтон атын да итэҕэллэр бааллар. Талбытын талар улахан көҥүлүн ким да хааччахтаабат. Ол гынан баран кинини атахха уһуна-уһуна үстэ Аллах Акбар дии-дии умса сыппатын буолуо. Ыһытар да дьоно бааллар ол. Олорон бу хахалыы итаҕалга хайата ханныгый хайа турдугуй диэҥҥэ эппиэттээн көрүҥ. Үлэ быыһыгар кыра тыастаах улу баалаама. Нэбиэккэ ылы тулуйа эриттин, тууну туккуйдаатыбыт быһыылаах, тоҕо эрэ төхтө мэһэйдээбэтэ. Араара кэпсээ иһиллэр быһыылаах. Аны туран киһи ыллаана дьэ бэйэбит холобурбутун этэр буоллахха, бэрээдэги билиэхтээххин. эттэ аллараа дойду баарын орто дойду баар үөһээ дойду баар диэн билиэхтээххин билээмэт алааһа диэн баар алааһа баар булла даҕаны аньыы диэн баар аны таҥара диэбит таҥара диэммит тугуй диэн аатыгар этэ сылдьар таҥар Разбирай, таҥан биэрэр маннык: Оҕолоро бу быһах, угу таҥаллар, тимири оҥоһуллар, угу оҥоһуллар, бу билигин кутурук кыылын оҥоруом, таҥа сылдьабын, ону быһах буолан тахтар. Холобура, ол курдук таҥар күүс баар, ону таҥара дииллэр. Ис дьиҥэ Үөһээ Айыылар Үрүн Аар Тойон диэххэ быһаччы кини таҥар эттэ. Кини таҥар ол таҥмытын Айыылар аҕаланнар да териттэрин өбүгэлэрин аҕаланнар да угаллар. Аны туран дьукку бары Биир сирэйдэахпыт, биир размердаахпыт, сахалар этэбит. Ээ, уонна дьука барыбытыгар биир тэҥ били, биир тэҥ кых, биир тэҥ талаан угуллар. Эчи, быһата эттэхэ бары биир сымыыт иһигэр Ооллобут. Чыма бартытен киһиттэр була. Ичейка. Эттэ онна дьа хас биддибитиэ дьа төрүттэбит өбүгэлэрбит терапевты кытта аньыыһы диэхсит туттара эһэллэр. Дьэ кинилэр дьа сиэтэллэр. Төрөппүттэрбэ хайдахтар даҕаны кинилэр онну иитэллэр. Кинилэр төһө ииппиттэрин, уну тулулуур эйгэ төһө үчүгэйиҥ төһө куһаҕаный оннук же киһи буолан аха онно дьэ билбитин тоҥ билиинэн дьэ мин дьиэхтээхин чуолкай мин санаабар мин этэрбинэн мин көрбүппүнэн дьэ мин да мин дэни иһэн ону уула олох өбүлээбэттэр оттон туран ээ сиэр быһыытынан Бля, мындыр дьон мындыр курдук ииттэхтэринэ дьэ бу бу сыыа, сиэри ол быһыы, бу үчүгэй диэн араарар киһи буолан улаатар. Аны хас биирдиитигэр буоллаҕына наар үчүгэй буоллаҕына куһаҕаны билбэккэ улааттаҕына бу киһи үчүгэй буолбат. Кыра дааты куһаҕаны билэр буоллаҕына бу киһиттэн киһитэххэр. Аны туран туох аһаатахха амтана оһуох, туустаах аһаатахха үчүгэй. Иннинэн сүрүн сүнньэ саха киһитэ бу орто дойду икки даҕаны интэринэн туран Харата үрүнэ тээн буолуохтаах. Эттиэ хайата эрэ баһыйаан мин үрүҥ киһибин диэн мин ырааспын киттигэхпин баабаппын диэн тыыппаппын тыытыахтаахпын итигилэ хара өлүөхтаахпын муостаны уһуйуохтаахпын иһи сыйыахтаах мин айыаҕатабын мин тыыппаппын дии холобура ийээнтэ эбэтэр былаана дьэ туох баар куһаҕаны хараҥаны барытын оҥоро сылдьар киһи уоллун сүүйүү уоллун барыта сүүскэ үөрэ сылдьар тойооскулар бааллар онуоха маныаха лыбака бааллар онтон дьэ өс хоһоону курдук бэккэ бэт көстөр Эппулуу иилэр оргуйара иһэллэр бараалар. Бурустуй. Наһалаан эрээн дьэ эһэрэтэллэр, ону өйдөөбөт. Нимии бара турар. Атын акаары буолла. Акаарынан акаарылыы кэһэтэллэр. Бурустуй. Аны туран дьэ кинигэ боҕо арахсыы боҕо Кондаков үөрэҕэ диэн бастакы аҕалааччылар оҕон улуу убайдар туохту мөккүөрэ уһук этэ хайаан да ону талыҥ хайаан да маны хайаан диэн буолбакка сүнньүн билэр буоллун сүнньүн бэйэн сайдыахтаах тус санаабытыгар оннук хас биирдиэхэ бэйэтэ сайдыахтаах сүнньүн билиэххэ наада Үрүтү-харатын баһаарыахха наада. Э, бу эйиэхэ наадалаах да. Антэн өскөтүн тугун барытын аахтын, дьэ буддизм буоллун, ислам буоллун, барытын билэҕин, барытын хайыгын. Э, оннооха итэҕэлин кэлэн сиргэ иһиллиин эппэхай бу от-мас итэҕэлэ дии буоллаххына, бырастыыгын. Эһиэхэ уотааххын. Мостой, Манайскай олоххо баар өйдөнүү Ылгууллай. Аны туран ээ биир дьиктитэ диэн тоҕо былыр хахалар балаҕантан улахан үрдүк дьиэлэри туппатахтарый? Тоҕо устана мэҥэ тутуулар суохтарый? Билиҥҥи систиэмэлэринэн нууччалыы кэлэн аһаҕала баар курдук буолан эрэбит дии, уопсайынан эргитэн-эргитэн, хаҥарыта-хаҥарыта. Буолбат да, биир биэкэ тап кэлэн дьэ аһаҕалары быыһаабыт курдук буолан эрэр. Бу ууну оҕону урууну өлөрө-өлөрө өһөрөн баран. Звезда дии, ини сыыйа. Табытна туталла билигин но өбүлүөкү суоҕа үгүскүт уга молучуоккай Лена оҕоттон иитэрэ билбэтэ хаһыс күҥҥэ ханнык ханнык буоларын билбэт бу ыһыахха хаһыс дьиэлээх буоларын билбэт ыйын аатын да билбэт ол билбэт ыкса билбэт ол эрэн сороҕо наһаа үчүгэйдик билэр бары масакаара уотахтар сорох оҕолор ыйалла кэрдэллэр düşсе үөрэйиэхтэрэ молодецтар ирдик аны туран сахалар биир ээ туохпут мөкүттүбүт ордук анаһыы олус күүстээх ону бары билэллэр айыы буолла абааһы буоллун орто дойду омугу буоллун бары билэллэр Аҕаны аҕаны кытта утуру турдулар да эһэллэр. Уонна өс хаана оонньуур, билиннэ аҕаны оонньуур оонньуоҕа даҕаны. Ордук аны аһаан дьэ бу киһи оннук булаарыгыммыт киһи оннук булаарыгыммыт диэн ис иһиттэн тугу эрэ кыһыйар. Хараҥата баһыйар. Бу киһи киэнэ кылабачыгас, миэнэ тоҕо кылабачыйбатый? Бу киһи арыллыбыт, мин тоҕо арыллыбаппыный? Ол иһин мин кинини абааһы көрөбүн, ол иһин маны абааһы көрөбүн, дии дии олороохтуубун. Ити олороҕун эрэ. Бу олоххо өйдөммөтөххүнэ, кэлэр олоххо кэлиэн

Гия аһыан наада, ханныан наада, утуйуон наада, ханна сылыан наада, кими эрэ ити гылы воняйдыан наада, хайыан наада, кими эрэ өһүргэтиэн, кими эрэ хайыан наада. Дьон хороойуннар, дьон тыла үннэр, наһаа бахта үннэр, наһаалаата буолла диэннэр, оһолго түбэһэннэр илдьэ бараллар. Бүттэ. Итте, биир үчүгэй өттүнэн үчүгэй өттүн эмиэ оннук. Дьэ бу киһи звезда, дьэ маладец, туруу үлэһит, дьэ уол да маладец да маладец. Дьэ кини баар буолан биһи баарбыт, кини баар буолан биһи баарбыт. Дьэ махтанабыт да махтанабыт, махтанабыт да махтанабыт. Биирдэ уһук баалар. Аны этэллэр анараа дойдуга наада буолбут диэн буолар. Маннык киһи тиийбэт эбит диэн иттилэр диэн. Ол киһи хаһан даҕаны үйэтин моҕообот эдэр өйдөн бараары. Мырыстой. Аны биир өйдөөбөппүт куруутун биһиги ыалдьыт буоларбытын өйдөөбөппүт. Үйэбит суохха кэлбит курдук табахаттаахтыыбыт. Байдахпытына кыабардахпытына туох баар куруутаахпытынан анараа дуу баар булуохпут быһанныбыт. Муҥутуура бүппүтэ ээ. Муҥутуура ийэ холобура чэ этэҥҥэ үөрэххин бүтэрдик ыал буоллун, дьиэ тутуннун, үлэһит буоллун, оҕолоннун, иһиннэннин. Соххо сиэннэннин, байдын таллын, бизнесмен үөһэ бизнесмен, маҕаһыын үөһэ маҕаһыын, онтон тугуй салгыыта? Оҕолорун көччөх буолан көттүлэр, сиэннэрин улаатан бардылар, салгыыта тугуй эйиэхэҕэ? Өттөөнө. Кинигэ ааҕыан, күн хаһыат ааҕыан, бассаап ааҕыан, кимниин эрэ үөхсүөн, репостуон тугу эрэ. Ону тугу туһалыыгыный бу орто дойдуга? Эн бэйэҥ сыала-соругун тугуй? Эппиэтэ манна баар. Түөскэр, искэр, иһигэр. Ону этэллэр ис билии дииллэр. эбэтэр аҥаар өттүнэн кылаас ас дииллэр ас дииллэр кылаас билии дииллэр онтон тас өттө бу эйгэбит атмосферабыт дьэ бу политикабыт тойбут били хантан эрэ билбиппит истибиппит тоҥ билии дэнэр эбэтэр тас билии дэнэр Битэр онон туохтаатына оһох. Онон тоҕон билиин мэйиин, ис билиин иһискэр баар үрэҕин. Ол аата өбүгэлэрин билбиттэрэ, хаһан эрэ амсайбыттара, хаһан эрэ кэһэйбиттэрэ, үчүгэйэ бу эбит, шамага бу эбит, бу куһаҕана эбит диэн билбиттэрэ, хааҥҥар киирэн генетическэй уровне память буола сылдьар.

Хааман испитим һуу дьэ көттүн дьэ кыйыы хотуу буолуо буруйахха буолар диэн бары да испитиэрэҕэ дьону такаарыттаххына дьэ мэйин этэр акkaары дьэ дьоҥҥо күлүүгэ бараарыгын дьэ ханна бараарыгын тэһэ эрэ аатаарыгын иннэ барыгын тууга быранаарыгын дии-дии төттөрүтүн таннары таннары тардар

Онтон дьэ үрүөнэ харала ханна баарый? Хантан билэбиний, хайдах гынабыный? диэн ыйытыылар үөскүөхтээхтэр. туох туох ханна ханна баарын Өһүбэ быһыытынан кэпсиэм этэ этиэх тустаахпын, махтаныах тустаахпын, хомойуох иһин бу саас Боотур дойдуттан күрэннэ Кузьма Аполлонович ап омоллоон уола Куһума диэн ааттаах силис түмсүү салайааччыта кууруну-оһуругу үөрэтэн үөрэтэн дьону сырдыкка тардаан ол быыһыгар биһитини маннык маннык диэн быһааран Киниэхэ нууру махталбын тиэрдэбит, аныыбыт ахтабыт, уктубут үрөөн охтоон ылбыт аххан барар эгээкиилэрэ кэлбэт билир аны олус борустуой киһи олоҕо диэн эһиги ылы чыычаах курдук көтөн ааспытын курдук эритии бэриллэр истибэт Иккитэ бэриллэр дииллэр, аата иккитэ инсуллуур, иккитэ heredэллэр, микроинсульт дэнэр. Аны тугу эрэ оҥорордоох, тугу эрэ оҥоро сылдьара сыыйа эбэтэр таба эбэтэр онтугун иһитэрэ оҥорботох диэн таайа эрэ кыахтаахпыт хаалбыттар. Онно тыыл түмсүүтэ баар үлэлии дьаллар үөрэнээччилэри тутаах дьаллы үөрэтиэхтэрэ үлэлиэхтэрэ алгыы оноге абахтаабат ол гынан баран кини үөрэҕин Кинини үөрэхтэрин уонна кинини өккө сөбүтэҕим, олохпор билбэтэҕим буоллар угу уһуолга кэлиэхтээт. Маннык канаал аһылларын ааһан, аһыллыбатын да ааһан бэйэбин бэйэбитинэн эниэхтээх этибит. Ити тэрээһин, ити түмсүү киһи олоҕор хардыы буолла. Биһиги олохпутугар Онто ыла миннээн бүттүбүт, онтон ыла биһиги дэннибит, үскүттаах аха киһитэ буолан туран «Миннэмин, миннэмин» диэн бүппүпүт, иккис сылыгар бардыт, үһүс сылыгар бардыт. биһиги диэн этэр буоллаҕына туохпут төрүттэрэ өбүгэлэрин барытын соһо илдьэн, кинилэр ыамалара бу кэлэн турабын ыччаттара Мин диэбэккэ биһиги кэннибин оҕуота туралла дии. Уу бара турара тыһыынчанан киһи. Өбүгэлэрин эттиэ төрүттэрин ол иһин биһиги диэн дэнэбит эйиэхэ эмиэ оннуга үбүлүөм этэ тус бэйэм онно Ээ бу ыйытыы кэннэ дьэ ханныгын талабытый, ханный түҥ былыргы дуу, хайдаҕый дуу, ээ тоҕон уту туоһабытый, тутуспапытый диэн ээ мээнэ мээнэ ыйытыылар бааллар. Ис дьиҥэ буоллаҕына уруубайдар онтон тахха сыл, уон үс, уон хайы уон биэс сыл буоллай, уон биэс сылы быһа үөрэтэн үөрэтэн биир интэриэһинэй дьиктитэ ийэм баар туоһулаах. Барыта үүт-маас туоһу. Атын киһи маннык айан таһаарбыта суох. Барыта туоһу. Үгүс дьон өйдөөбөт. Киһи айбытын, киһи маннык эрэйэн оҥорбутун итэҕэл оҥосто сылдьаҕыт диэннээхтэр. Эттэ Эскиди онно туох баар хаттаҕастарын барыта баар. Күннэ ийэ кытары биллэр. Баччаттан бачча дьыһылаан. Баччаттан бачча дьыһылаалыы маннык, баччаттан бачча дьыһылаалыы маннык диэн. Ый эргииринэн, ый өлөрүнэн, ый тиллэринэн. Саҥа ый эргэ ый барытынан. Аан дойду тутулуга США планета тутулугунан оҥоһуллубуту киһи айбыта. Аны ытаан оҥосто сайдаан диин. Өһүргэнэн турардаахтар. Манна дьиэбэр Тааттаҕа. Айдыбыттар баара биллиэ, билин омунан майдалла. Мааллар, мындалла. Дьон араас буолла. Каждому свое буолла. Аны сүбэ быыннай этиэм этэ урунаҕа үөрэммит ордук хайаан да уһуругу үөрэтин маннык урук маннык урук диэн буолбакка бастакы түөдуруокка сырыттахха киһи ууруна уһуругар тиийбэккэ эрэ туох баар туоһуулары туоһу баарын биллэххинэ көрдөххүнэ иһиттэххинэ тохтуугун Миэхэ быһа эптиин. Дьон тэнньэ уурун оһурук маннык ууруллар, маннык айанар, баһаата маннык, баһаата маннык диэн баһаарыылар бараллар. Ол бараллара буоллаҕына былыргы көстүбүт аан бастакы уурулларыттан маннык маннык диэн уже үллэриллэн баһаата маннык диэн сүһүөх, баһаата маннык уҥаттан хаҥас ааҕыллар диэн үлэ оҥоһуллуута, быданнаата. Эттэ ону туох да ийэҥ көтүрэр уларыйар уларыйар диэн булбакка саҥардыллар ол чуолкай саҥардыллар көннөрүллэр көннөрүллэр бараллар баар буолаллар иһин ол үчүгэй кэмнээх ол эрэн бэбиэскэ дылы Эр ыксаабыттар бу быһыл сылбыт буолуо иликтии сүүрбэ үс сүүрбэ үс күһүнүгэр буоларба Саҥа дьыл саҥа саҥа сылбыт кэлиэ дии сайын кыһыахха бу күһүнтэн саҕалаан эбии тамалыахтаахтар Һавалары, һава ууруна бэлиэлэри, һава харысхаллары, һава хадаанньалары барыта аһааттаан. хас үйэтин чопчу этэр билэр эрээри эппэппит эттиэ буоллаҕа буолуо тыллаах да буолуо ол эрэн эйгэбит күүскэ уларыйа турар Күүскэ уларыйа турар, ким олорор олорор, ким уларыйыыны баҕарар бэйэтин сайыннарар сайдар, ону көрдөрөн турар эбэккэ курдук үүнэр, олус түргэнник, сотору тыллыбыт, арыллыбыт мим-мим дэһэр эбэтэр биһиги диэн үөрдэр сахалар элбэх тустаахтар. Үбү-үөскэ дылы саха арыллыахтаах дьоно бары арыллаллар. Үүрбэ-үөскэ дылы. Биир сыл бүтэрбит. Улахан удаҕаттар тыагаларына үөрэнэн, үлэтин-аҕатын быһаарсан, бу маннык эбит, баата маннык эбит диэн билэр буоллаххына, онто аһылҕыы киһи бэйэтин иһигэр киириэн сөп. Бэйэн искин киирэн иһиллэн, арын, бил, көр, кыдьык оннук эбит диэн мөккүс, кыдьык маннык эбит диэн билис. диэн үбүлүөй этибит. Ол иннинэ итинки дылы сорох баһаарбат сорох эмискэччи киирэн хууһаа дии эмискэччи хууһаа дии дьоҥҥо киирэн киһи баһаарар кыаҕа суох эттэ. Ону кыратык билэн, өрүтэ-харата маннык диэн бэйэн баһан иһигэр токуйдуур буоллаххына

Ыйы быһа аҕайах штука быһа оҥоруохпуна түөстүү охсунабыт. Быраабаны тутуһабыт. Эттэ наһаа чэпчэкитэ оһох. Ол эрэн туохха эрэ бэлэмнииллэр. Олох ыксаппаттар, сынньаталлар. Сарсыарда биэскэ түөккэ турар бэйэбит, нэһиилэ тоҕуска туробут, күс күнүстэрэ утуталлар, анньыталлар. Орошто хара бэлэмнии сылдьаллар очуокка. Аны ол бэйэбитинэн буппут тус бэйэбит эрэ буолбатах эбит Олоҕоҕун эхэйитэххэ үгүс дьоҥҥо иксилэригэр оннук эбит арылла сатыыр арылла баҕарар дьоҥҥо барыларыгар режимнэр оннук ким да эйиэхэ наймаабат ким да эйиэхэ наадыйбат бэйэм бэйэҕинэн буол диэн условия оҥорон биэрэллэр араадьа да тыаһаабат Ыт да оһуох буолла, кус да оһуох буолла, туохтаан айдаан оһуох, уу чуумпу. Дьон бары үлэлии үөрэнэ сыталлар, дьиэбэр соҕотох хаалабын, условия онно оҥороллор, уу чуумпу. Дьэ, ээдьик үлэлэ, толкуйдаа, искин иһит диэни ону условия оҥорбуттара хасыйан барда да, ыраатта айаһын аҕара буолан эрэр Ититии, ититии ирдик. Онто ол үөраа дьахантан булабытый, дьаханта хайыбытый дии булаха ээ телеграмҥа киирэҥҥэ силис диэн уруйдуут даҕаны барыта таххан кэлиэ. Үөрэтэр баҕалаах да дьоннор бааллар, үөрэтэр да дьоннор бааллар, үөрэтэр киһини булуохтара. Ону хас биирдиги хайаан даҕаны ону гыныан, хайаан да маны гыныан диэн Этиһиохтаахпыт сүбэлиир ээ, сүбэ эрэ быһыытынан ыйан кэрдэн биэриэхтээхпит. Айаххына хас биирдии киһи суола араас-араас. Ээ билигин буруйдаах оҥоруоххут да сөп. Буддуки иньиэбитэ онно барыын диэбитэ бу билигин кэллибит дэтиэхтээххит. Үксүгүт наадалаах киһи булуоҕа, булаһатыыр киһи иһиммин булар, тиксэр киһи тиксэр, өйдүүр киһи өйдүүр, өйдөөбөт киһи иһиммин өйдөөбөт. Бүтүн, бэйэм өттөм эҥэски бииригэ өссүөхэ дылы, үрдүк өйдөөн истин, көрөн истин, мачечой кэмнэргэ тэҥҥэ буолуоххайын, иллээх буолуоххайын, эйэлээх буолуоххайын. иһиллэниэххэйин, бу айымы дьэ кэллэ билигин оруона ый хааллады үсүсүү булуоҕа дьэ туох барыта үөһэттэн түһүөҕэ дьиҥнээҕэ дьаһаҕаланыаҕа ээ били ыһыахпыт алгыстарбыт туохпар үөрүү көтүү барыта кэтэһэн кэтэһэн Мииннэр эрэ тураллар, эн ол кэлиэхтэрэ. Онно кэннэ кэлэллэр, онон киһи ыһыаҕы кэтэһэр наһаа үчүгэй. Ханнык даҕаны ыһыах аҥардас сылдьан сыалаах эчсиэн булпах иһэр даҕаны астык. Онон эн муҥурдаммакка арыллары арыллан, үөрэтэрин үөрэтэн, билэрин билин, онуоха дылы.